Elain Llwyd ydw i, a fi sy'n chwarae Melanie Phoebe Roberts ar Rownd a Rownd. A dyma'r pump peth pwysig sydd gyda fi hefo fi heddiw. Mae gennym ni bag colur Mel i ddechrau fo. Pwysig iawn a mawr iawn. Dwi'n meddwl allan o hwn ydy'r bag make-up mwya ar y gyfres. Dwi'n meddwl bod neb efo gymaint o fi. Ond mae gen fi bethau bach gwahanol fel lot o scrunchies gwallt a lipsticks. Mae hwn yn rhan ofnadwy o bwysig o'r broses i fi dweud y gwir achos tan dwi hefo'r lliwian ymlaen, dwi'n cweit yn teimlo fel Mel Mae o'n ffor cyflym i ddod fewn i'r cymeriad ac yn rhywbeth dwi wedi ffeindio ers cychwyn yng ngyrfa, ers treinio yn coleg yn Llundain, bod pethau bach fel par o sgidiau neu rhywbeth yn y ngwallt neu um, dilledyn specific yn gwneud i fi deimlo fel y cymeriad yn sydyn. Felly, er bod fi adra ella yn fam i fy hogan bach fy hun, dwi'n dod fewn y prawn Dwi'n eistedd yn y gadar a dwi'n dechrau teimlo fatha mel eto pam mae hwn i gyd yn dechrau dod ymlaen. Dwi'n bach yn hen, so mae'n eitha neis dal cael chydig bach o bapur y beiro weithiau. Mae rhan fwyaf o'n sgripti yn ddigidol erbyn hyn, a dwi dal yn gallu sgriblo ac to, gwneud beth dwi angen wneud hefo pen digidol, ond dwi dal yn licio sgwennu chydig o'n nodiadau fy hun am bob penod, yn enwedig mewn blociau prysur lle mae lot yn gymlaen. Mae'n neis cael o just i lawr fel ma, dwi'n teimlo bod fi'n cofio fo'n well os dwi wedi sgwennu fo lawr fy hun. Ac ar yr un un thema, dwi'n dueddol o recordio fy sgript, felly mae lot efo proses gwahanol o ddysgu i llinellau ar gyfer gwaith, ond dwi'n licio recordio. So dwi'n recordio nhw ar fy ffôn, a na'i recordio llinella pawb, fi fy hun a pawb arall, a wedyn na'i recordio fo eto yn gadael gaps i llinella fi. Felly mae hynny'n golygu fedra i ddysgu nhw chydig bach cynt a atgoffa fy hun ohonyn nhw ar y ffordd yn y car. Felly mae pethau fatha AirPods yn ynghlystio yn helpu wedyn achos fedra i fynd dros fy leins yn eistedd bach heb styrbio neb yn green room. Dyma babi stand-in. Felly, mae Owi Bach, sydd yn actio Cynan, efo ce, mae o hefo ni wrth gwrs yn aml, ond fel bod ni'n gallu ymarfer y rolygfa a gwneud y siŵr bod y goleuon iawn, bod ni'n sefyll yn y llefydd iawn ac yn cofio'n llunella, da ni'n gallu ymarfer hefo babi stand-in. Felly mae o fel arfer yn gwisgo chydig o'r un dillad hefyd, jyst rhag ofn, felly bod ni'n rhoi do'n y pram pam di owi ddim yn barod, yn fydden ni gael shot bach allo o goes bach a mae'n oce okay, achos mae'n gwisgo'r un un siwt. A mae yna dipyn o bwysau yna fo hefyd, os ydych chi'n dychryn a dweud y gwir. Os gen i cwn, please babi, diolch yn fawr. Mae o'n neis cael rhywbeth efo pwysau go iawn i ddod i arfer hefo handlo babi, yn wedi os dwi'n gorau symud o law i law. Gan fod Standin Cynan Bach yn fan hyn. Mae rhaid i fi siarad am benod geni Cynan. Penod arbennig ar gyfer diwrnod rhyngwladol y merched. Oedd o'n fraint, dweud gwir, i gael ffasiwn benod. Just bod hefo y merched yn hygoel yma, yr actoresau yn hygoel yma yng nghwmpas i, cael eich chyfarwyddo gan ddynas hefyd. O' 'na lot o gryfder a cefnogi'n gilydd ac odd o jyst ia odd o'n sbesial iawn. Yr peth ola un sgyn i fi ydi hwn. Sef llun o Clare, rownd a rownd, ond ma' hi yn chwaer go iawn i fi. Felly pan nesh i gychwyn yn rownd a rownd odden ni itha braf ca'l dod i fewn i waith bob dydd a gweld chwaer. Felly, o'n i'n gallu siarad efo hi adra amdano fo a dod fewn i'n ngwaith a ma' hi ar wal y fynco bob dydd pan 'dan ni'n ffilmio'n Tŷ Ces. O'n i lwcus iawn deg gwir achos bo' Ffion wedi bod ar y gyfres mor ifanc. O'dd 'i tua chwech saith oed yn cychwyn yma. O'n i dim ond yn ddeg felly o'n i'n rhan o'r teulu mawr 'ma'n rownd a rownd hefyd felly pan nesh i gychwyn ar y gyfres fy hun fel actores o'dd o'n teimlo fatha bo' fi 'di dod adra deud gwir o'dd yn teimlo'n ofnadwy o gyfforddus. Alex, felly um, ia, ffi ffi, bob dydd. Diolch am wylio fi'n mwydro am fy mhum peth pwysig yma ar set tu Cez. Cofiwch wylio Round the Round bob nos fawrth a nos iau am 50 wedi 8. Gobeithio newch chi fwynhau gweddill cyfres 30 Pub of Habs Round the Round.